Хәзер мин, дуслар, рәхәтләнеп сәхнәгә нәфис сүз остасы Рузалия Зәкиеваны чакырам. Без аның белән заманында бергә эшли башлаган идек Рима Ибраһимова бригадасында һәм шушы ук Габдулла Тукай исемендәге филармониядә озак еллар ул сәхнәгә безнең җырчыларыбызны һәм башка сәнгатькәрләребезне сәхнәгә чакырып торды. Бүген инде менә шул шатлыклы минутлар миңа да эләкте, мин аны бүген үзем чакырып чыгарам һәм Бу дөньяда бик күп музыка кораллары бар. Аларның ниндиләре генә һәм нинди күләмдәгеләре дә булмый. Әмма ләкин менә бер инструмент бар, ул виолончель дип атала. Без музыкантлар арасында музыка телендә ул кеше тавышына иң якын инструментларның берсе. Менә шул инструментта бүген Татарстанның халык артисткасы Лариса Маслова уйнаячак. Ул безнең классик композиторларыбызның әсәрләреннән төзелгән композиция. һәм, әлбәттә инде, алар берлектә чыгыш ясаячаклар. Каршылагыз. Татарстанның халык артисткасы Лариса Маслова һәм нәфис төс остасы Рузалия Зәкиева.

Җырым бөреләнгән үсмер чагым, гашыйк булган чаклы таңнарым. Һәр язны мин сагынып көтеп алам. Сириннәрнең чәчәк атуын мәңге кайтмас. Юка көтә күңел үсмер чакларның кайтуын. Ташулар да кайтыр, сириннәр дә чәчәк атар. Һәр ел ни көтәм, Яшьлек дусларымны күз алдыма китерәм дә кабат терелтәм. Очрашулар насыйп булса әгәр, искә алып еллар, айларны, мин кочаклар идем малайларны, кызларны һәм дустым Айдарны. Рәсемнәр дә инде тоныкланган, килми инде сәлам хатлар да, мөмкинлекләр юк шул кочакларга. Сөйгән ярлар ятларда. Үсмер чакта истә калган, бердән бер мине ташлады, сине яратканга күз атмыйсың, син яраткан сөйгә башканы. Күпләр өчен бу буш сүзләр иде. Күпләр мәхәббәттә уйнады, кемдер ул уенны дәвам итте, аерылды, узгач туйлары. Директорга сине чакырулар. Ромео, Таһир, кем соң син? Сөю имеш. Ташла, онот, укы. 14 яшьтә кем чынлап сөйсен? Кишер Айдар, мин дә сине башта юри кылана дип уйладым. Тик соңыннан белдем, тик соңыннан. Җитди булган икән уйларың. Шул чагында сине аңламаулар үзәгемне өзә әле дә. Вакытлыча түгел, мәңгелеккә күңелеңә кергән икән фәнүдә. Ул чакта без җан дус түгел идек. Уртак түгел иде серләр дә, тик сизендем, кайчак Фәнүдәсе авырып килми калган көннәрдә нидер яза иде бездән качып. Мин партадан үрелеп карыйм, авыз ярам. Кинәт җанны били серле сүзләр миңа күренеп, ул яраткан сирень чәчәкләрен вакытлары җитми өзәлмим, сөйгәнемнең нурлы карашларын бер минут та күрми Түзә алмыйм. Бу җыр иде. Айдар йөрәгеннән ташып, тулып чыккан җыр иде. Мин ышанам, мин табынам җырга. Димәк, мәхәббәт тә чын иде.

Үзе гашыйк булган егет сыман, кабаланып, каушап, ашыгып, арадашчы булып Фәнүдәгә күпме сөю хаты ташыдым. Ә Фәнүдә ята, бик кечкенә, сары сандугачтай ояда. Хатны ала, укый, җавап бирми, битен каплый, сөйгә. Ояла һәм озатта урныннан торып, рәхмәт дигән җылы сүз белән. Фәнүдәкәй хаман авыр сулый, терәлер ул айдар, түз беләм. Җавап табалмаслык авыр сорау, телгәлидер безнең бәгырьне. Ничек соң без аны сакламадык? Ничек соң ул әле авырды? Сугыш елларының авырлыгын җилкәбездә татып өлгердек. Без качмадык. Ялан аяклардан авырлыкка каршы йөгердек. Искә төшер, бозлы суга батып, Тездән йорып язгы басуны, кырык чакрымдагы бер колхоздан чәчү урлыклары ташуны. Алмасак та, Китте безнең белән үзе генә иде кызлардан. Безне малайларны дәртләндереп, бозла судан барды иң алдан. Ул елны яз бик тә салкын иде. Иркә кышлар кире кайтмады. Фәнүдәнең сөйгән куаклары, сиреннәре чәчәк атмады.

Кем ике сүзен ишеттек, Айдар ярат. Еллар, еллар үтте. Дуслар иләнделәр. Күп яралар инде тезәлде. Сиреннәрен иртә җуйган дусны эзләмичә күңел түзәрме? Айдар исән. Мин уйлаган идем, яшьлек белән ара эзелгән. Димәк, бергә чакны онытмаган. Сәлам хаты алдым үзеннән. Мин иләндем. Кыз да, малай да бар. Эшемнән тәм табып яшәвем. Бик сагынам мин, бик нык сагынам мин яшьли сөйгән сирень чәчәген. Шул ылы хис алга илтә мине каютада рәсеме әле дә. Боз тауларын ерып, юл күрсәтеп, алдан бара кебек фәнүдә. Күпме онытырга тырышсам да, юк, онытып булмады. Яшьли сөйгән сирень чәчәге салкын язларда да сулмады. Фәнүдә дә сирень чәчәгедәй аз яшәде ямьләп дөньяны. Ул гомеремнең язын гына түгел, көзен, кышларын да ямьләдем. Синең җырны мин үзгәртеп җырлыйм. Ал сиренле күлмәк, иртәләрдә имән киртәләргә кем элде, сөю дигән орлык яшәр өчен йөрәгемә минем күмелде. Хисем теләктәше Сердәш дустым, сине уйлыйм шушы минутта, атом бызлаткычы штурманы Айдар Муллин. Сау бул, онытма. Һәр язны мин сагынып көтеп алам, сириннәрнең чәчәк атуын. Мәңге кайтмас, юкка көтә күңел, үсмер чакларның кайтуын. Ташулар да кайтыр, сириннәр дә чәчәк атар. Һәр ел ни көтәм, яшьлек дусларымны күз алдыма китерәм дә, кабат

Безнең аның белән очрашу булды. Һәм шунда ул менә әле бүген генә язып бетергән поэма диде. Асия апа, укытучыбыз Асия апа Хайруллина бу поэманы сорап алды. Бу поэманы безгә Розалия укыр диде. Бу поэма Сирень чәчәге иде. Бу вакыйгага 35 ел. Тагын бер серне ачасым килә сезгә бүген шушы якты, затлы сәхнәдән. Без Илдар абыйдан шунда сорадык, без студентлар. Штурман Айдар Муллинның прототибы кем? Илдар абый шунда минем дустым, яшьлек дустым, иҗатташ дустым Әңгәм Атнабаев диде. Без бүген сезнең белән менә телгә алдык шушы сәхнәдә укытучым Асиапа Хайрулина сәхнә теленнән. Илдар Юзеев, Илдар абый, Әңгәм Атнабаев. Бу искә алуыбыз аларга дога булып ирешсен. Безнең әдәбият елы рухлары шат булсын. Сез әнә шулай матур иттереп, әдәбиятны яратып, сәнгатьне яратып тыңлавыгыз өчен, алкышларыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Розалия Закиева.